Siamai, Sian Elin ydw i, a heddiw, yn ein sesiwn ddrama, rydyn ni am ddysgu am teimladau ac emosiynau. Iawn? Nawr, a gall rhywun ddweud wrtha i, pam dwi'n gweud teimladau neu emosiynau, beth dwi'n ei feddwl? Ie, yn gwmws, sut mae rhywun yn teimlo, iawn? Felly, mae gyda ni lot fawr o emosiynau a teimladau, a mae e'n iawn i ni brofi bob un o'r rhain, iawn? Felly, gellwn ni weithiau fod yn hapus, gellwn weithiau teimlo ychydig yn drist, weithiau allwn ni deimlo'n rili cyffroes, weithiau ychydig yn swil, Iawn, felly mae 'na lot fawr o emosiynau a teimladau i brofi, iawn. Ond, gan mai sesiwn ddrama ydi'r sesiwn yma, ni am brofi nhw heddi o fewn y sesiwn yma, a ni'n mynd i actio nhw, iawn? Felly, hyd yn oed os eich bod chi'n hapus heddi, a fi'n gobeithio eich bod chi, o bosib yn y sesiwn yma fyddwn ni'n actio ychydig yn drist, ychydig yn grac, Iawn, felly beth amdani? Beth am i ni gychwyn drwy wna i weiddi teimladau ac emosiynau gwahanol, iawn? A'r cyfan i fi eisiau chi wneud ydy dangos y gwyneb sydd yn mynd gyda'r teimlad dwi'n ei ddweud. Felly, er enghraifft, hapus. Sut fyddech chi'n dangos i fi eich bod chi'n hapus? Hei! Gwenu wrth gwrs! Alla i weld chi'n gwenu? Da iawn! Oce, beth am yn drist? Sad. Trist. O, da iawn. Ie, yeah, fyddwch chi'n edrych yn drist. Beth am hapus? A wedyn drist? O, da iawn. OK, beth am, hmm, crac? Oh, allai weld eich wynebau crac chi os gwelwch yn dda. Hei, da iawn, chi'n grac. O, oh, na. OK, beth am yn gyffroes, excited? Ie! Ie! Da iawn! Fantastic! Arbennig iawn. A wedyn beth am, o, yn swil, shy, swil. Os ydych chi'n teimlo'n swil yn shy, sut fyddech chi'n actio? Ac yn ofnus, mae swil ac ofnus eitha tebyg yn dywe. Ond ofnus, shwt fyddech chi'n actio'n ofnus? How would you act scared? Da iawn, arbennig, da iawn chi. Nawr, y cyfan dwi eisiau chi wneud y tro yma iawn ydy, fydda i'n gweiddi teimlad, er enghraifft fel nes i'n barod, hapus, Ond, mi fydda i'n rhoi lefel i'r teimlad hynny. Mae gyda ni lefel un, mae gyda ni lefel pump, ac hefyd mae gyda ni lefel deg, iawn? Felly, os fydda i'n gweud hapus, lefel un, falle fydda chi jyst yn dangos gwên bach. Ond os fydda i'n gweud lefel pump hapus, dwi eisiau chi actio fel byddech chi'n hapus o ddydd i ddydd, iawn? Felly os ych chi yn yr ysgol, adre a bod rhywbeth da yn digwydd, sut ydych chi'n ymateb? Wel, dwi'n ymateb yn hapus iawn, dwi'n cerdded yn fwy sionc a, o, cyffrous! Da iawn. Ac yna, os dwi'n gweud lefel deg hapus, uh-oh, dwi eisiau chi fynd yn ddramatig. Iawn, felly bydden ni yn mynd fel hyn. Iawn? Felly, y cyfan sydd angen gwneud ydy, mi fydda i'n gweud teimlad neu emosiwn ac yn rhoi lefel i'r teimlad hynny, a fyddwch chi wedyn yn actio y lefelau hynny allan. Oce? Ydyn ni'n barod? Felly, ni di ymarfer gyda hapus. Beth am trist, sad, drist? Felly, lefel 1 drist. Fel fyddech chi'n dangos eich bod chi'n lefel 1 drist? Chydig yn fach felly fel hyn. Da iawn, ffrindiau. Ocê, beth am lefel pump drist? Felly, weithiau falle eich bod chi wedi gwylio rhywbeth sydd yn drist ar y teledu, neu eich bod chi'n anffodus wedi cwmpo ar iad yr ysgol, fel fyddwch chi'n drist o ddydd i ddydd. Alla i weld chi'n drist, ffrindiau. Da iawn! Ok, a nawr, beth am lefel deg drist? Fel fyddech chi yn actio lefel deg drist. Hei, da iawn, ffantastig! Iawn, a nawn ni symud ymlaen nawr i grac. Iawn, angry, grac, o na! Felly, lefel un, crac. Fel fyddech chi yn dangos eich bod chi'n lefel un, crac. Da iawn. Oce, lefel pump. Newn ni feddwl iawn. Beth bynnag yw eich hoff fwyd chi, boed e yn siocled, neu boed e yn ham, boed e yn, o, sa'n gwybod, tomato, unrhyw beth, dim ond un sydd ar ôl yn y rhewgell. Iawn. Dim ond un darn sydd ar ôl. Ond, mae rhywun wedi bwyta eich darn chi. Felly chi eitha crac iawn, felly lefel 5 grac. A nawr, lefel deg crac. O, oh, fi'n credu fi mod i'n mynd i stopio traed. Lefel deg crac. Oh, oh. Arbennig! Da iawn chi! A dyna ni! Dyna ni wedi profi teimladau ac emosiynau gwahanol yn y sesiwn ddrama yma. Da iawn bawb!